זייט ווען איך געדענק מיך, אלס קינד, אלס בחור, איך האב מיך אייביג געצויגן צו תורת הנפש, איך האב אייביג געוואלט פארשטיין וויאזוי א מענטש ארבעט, און און וויאזוי ארבעט די מהלך הנפש פון דער מענטש, וויאזוי קען מען העלפן פארשטיין אנדערע מענטשן, פארשטיין זיך אליין, קענען העלפן אנדערע מענטשן. אבער די לעבן האט מיך צוגעפירט צו אנדערע פלעצער, איך מיין איך האב מיך געטראפן נאך מיין חתונה, זיין ביזי על המחיה ועל הכלכלה, ארבעטן אין א פלאץ וואס כ'האב נישט געהאט קיין סיפוק דארטן, און כ'האב מיך געטראפן אין איין פלאץ פאר מער ווי פֿופֿצן יאר האב איך געארבעט אין איין פלאץ וואס כמעט יעדן טאג האב איך מיך אויפגעגעסן און כ'האב זיך נישט געקענט טרעפן מיך מיך אליין, וואס טו איך דא? פארוואס בין איך דא? וואס גיי איך אויפטון? ארבעטן זעקס טעג א וואך? פון צופרי ביז ביינאכט אן קיין צייט צו אטעמען, אן קיין צייט צו טראכטן, און וואס טו איך אויף? פאר אפאר דאלער? און פארוואס? פאר ווען? פאר ווי? און ביז בסייעתא דשמיא האב איך מיך, די אייבערשטער האט מיך געשיקט צו א לערנען קאוטשינג, וואס כ'האב מיך דארטן געלערנט סיי העלפן מיך אליין, סיי העלפן אנדערע מענטשן, און כ'האב געוואלט שעירן מיט ענק א געוויסע געדאנק וואס האט מיך געהאלפן, און ס'קען זיין א תועלת פאר אנדערע מענטשן. למשל, איינע פון די זאכן וואס פעלט אויס פאר א מענטש כדי צו מצליח זיין אין לעבן, צו טון זאכן, צו אנקומען צו וואו ער וויל אנקומען, איז זיין סעלף עסטיעם, ווי אזוי א מענטש קוקט אויף זיך, ווי אזוי א מענטש שאצט זיך אליין, אדער קאנפידענס, וואס גיבט א כח פאר א מענטש צו קענען טון זאכן, פערפארמען און גיין ווייטער. איינע פון די זאכן וואס לאזט נישט א מענטש טון זאכן, אז א מענטש האט מורא פון א דורכפאל. איך האב אייביג מורא געהאט, איך האב נישט געוואוסט פון דעם, אבער ווען, זינט ווען איך האב מיך איינגעשריבן און איך האב מיך געלערנט די זאכן, האב איך פארשטאנען אז אויף מיך אליין, וואס האט מיך געבאדערט, וואס האט מיר געשטערט אלע יארן, אז איך האב פשוט מורא געהאט פון דורכפאל. אויב איך וועל טון כך וכך און ס'גייט נישט געלונגען, וויאזוי גייען אנדערע מענטשן קוקן אויף מיך? און מ'גייט מיך אנקוקן ווי א לא יצלח, מ'גייט אנקוקן ווי א דורכפאל, און און אזוי ווייטער. און און איינע פון די זאכן וואס איך האב פארשטאנען נאכן לערנען און מיטטיילן די די מהלך, אז אז עס איז דא אזא זאך וואס עס הייסט א אמת'ע קאנפידענס, אמת'ע סעלף עסטיעם, און עס איז דא א פעיקע סעלף עסטיעם, אדער א פעיקע קאנפידענס. למשל וואס איז די חילוק? א א קאנפידענס, סעלף עסטיעם וואס איז געבויט, וואס איז א זאך וואס איז אין מיין הענט, וואס איך האב שליטה אויף דעם, איך קען איך קען האבן קאנטראל אויף עס, דאס איז א אמת'ע אמת'ע זאך. אויב עס איז א זאך וואס איך האב נישט קיין קאנטראל אויף עס, איז נישט קיין אמת'ע זאך, למשל אז אויב איך האב א אמת'ע סעלף עסטים מיינט אז איך פארשטיי מיין אייגענע וועליו און איך פארשטיי מיין חשיבות, איך פארשטיי מיינע מעלות און מיינע חסרונות און איך ווייס פונקטליך פארוואס בין איך דא אויף די וועלט, וואס קען איך געבן און שעירן מיט די וועלט, וואס זענען מיינע חסרונות, וואס זענען זאכן וואס שטייען מיך אין די וועג, דאס איז א אמת'ע קאנפידענס, מה שאין כן אויב למשל. מיין קאנפידענס איז געבויט ווען אנדערע מענטשן געבן מיך פידבעק, און איך דארף צוקומען צו אפראוועל פון אנדערע מענטשן איז נישט קיין אמת'ע קאנפידענס. למשל משל למה הדבר דומה, אזוי איידער א מענטש גייט אין גראסערי אדער אין א סטאר און ער וויל קויפן, מיט וואס קויפט ער? ער דארף האבן געלט, אדער קעש אדער א קרעדיט קארד, נישט קיין חילוק וואס, און. דאס איז אזוי ווי די סעלף עסטיעם און די קאנפידענס, אזוי ווי געלט מיט דעם קען א מענטש קויפן זאכן אין דער וועלט, קען א מענטש טון און גיין ווייטער אין דער וועלט, אבער ווען א מענטש פארלאזט זיך אויף אנדערע מענטשן, אז זיין קאנפידענס איז געבויט אויף אנדערע מענטשן, אזוי ווי א מענטש גייט אין סטאר און ער גיבט זיין וואלעט און ער גיבט זיין קרעדיט קארד פאר א צווייטער מענטש וואס יענער קען קאנטראלן וואס ער קען יא קויפן און וואס ער קען נישט קויפן, איז דאס איז נישט קיין סעלף עסטיעם, אזוי קען נישט גיין א מענטש ווייטער, סאו איך האב מיך אויסגעלערנט ווי אזוי צו קענען. ריליסן איינע פון די זאכן, למשל נישט מורא האבן וואס אנדערע מענטשן טראכטן אויף מיר און זאגן אויף מיר, פארשטיין אז מיין סעלף עסטים, מיין שוויות, מיין וועליו איז נישט געבויט אויף וואס איך טו אדער וואס איך מאך, איך בין דא מצד דעם וואס די אייבערשטער האט מיר געשיקט אויף דער וועלט און איך דארף טון דא וואס די אייבערשטער עקספעקט פון מיך צו טון דא און פארפילן מיין תפקיד און מיין מישן, עס איז נישט קיין חילוק וואס אנדערע מענטשן טראכטן. וואס אנדערע מענטשן טראכטן וועגן מיר, אדער צו איך האב מצליח געווען וואס איך האב געטון אדער איך האב נישט מצליח געווען, דאס אליין אז איך האב געטון, דאס אליין איז שוין א הצלחה, די גרעסטע הצלחה איז צו טון, צו טון זאכן, און זיצן און גארנישט טון ווייל מען האט מורא פון א דורכפאל, איז די וואס האבן נישט געטון האבן הונדערט פראצענט דורכפאל. ס'זאל קיינמאל נישט געשען א זאך א מענטש וואס, נישט געשען א פאל אז א מענטש זאל נישט טוהן און ער זאל מצליח זיין. ווי חזל זאגן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי תאמין. אז א מענטש דארף טוהן זיין יגיעה און משתדל זיין, און די הצלחה קומט באופן פון א מציאה. א מציאה איז אזויווי א זאך וואס א מענטש האט נישט געהארוועט, האט נישט געארבעט אויף עס, און ס'קומען בדרך ממילא, באופן פון מלמעלה. אזוי אין לעבן, א מענטש דארף טון זיין השתדלות, א מענטש דארף טון זיינס, און די אייבישטער ער טון זיינס. הצלחה.